Dema Hêza Pişil, binanê Encûmana Niştimanî Kurdî li Sûriya hêrhatinên we tev dadikin û bi boneya derbasbûna çil rojî li ser torkujiya ku li bajarê Hesekê çêbû a sala senadir, em di destpêkê di ser saliyê Ji malbata Mamoste Nêdî Jaê û Qedirbilind Mamoste Beşar Enûrê dixwazim em bibêjin vera serê we sax be û herweha serê miletê Kurd û herweha ser saxiyê yê ji hevalê Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriya re be. Wek em zanin edê komkujiyê, Gelek gorpişê dijî anî bîra me ê bo rastî xwe ne hişbîr nekiribû. Ev xorkujiya xorkujiya êvara Newrozê a du hezar û pazdeh anî bîra me xorkujiya ku li pêşiya Salas a Salihiyê çêbû êvara Cejna Qurbanê bû. Mixabin ev dijminê xorû. Ê û tu hogayên me dixapînin û bi çekê tirsoneka tê me û di şevê riş û dariyê de tê me, timî cejnê me dike, xuşahiyê hewla we tê me dike, mirin dike şîn dike girî dike, xemgînî bi me Di vê el û di nav vê komkujiyê de jî ev xort tê mêkêja û çereng ceger di nav dihat hewdakirin û koça xwe ji nav me bar kir. Wek dihat naskirin ceger xortekî pir çereng bû û pir çalak bû û bi taybet di warê ragihandinê de gelekî bi dilsozî kar û xebat di ber doza kurdî de di ber mafê milet de Di gir û hêjayê gotinê ku em bêjin ceger ji malbatek, welat parêzê, perwerde bûye, di malbatekê de ku ked û tacba wan î dirêj a di dehê salan di ber doza kurdî de heye. Ji bo wilo jî hêja bû ku ceger vî karî bixemilîne di pakrawanpûrê. Em di jinanê xwe ê ku tûbû dayên nikare bi sîngê penaberî me bibe. Wek em zanin di sengerê şer de û li qad û meydanê şer de ew tu carî nikare hemberî pêşmergê qehreman bibe. Her û her timî şikestî ye, timî reviyayî ji ber pêşmerga. Û avaya îro ev komkujiyê ku bi serê miletê me tê, ew derrîba wan serkeftinê ku pêşmergeyê me bi dest bixînin. Ji ber ku em zanin avan pêşmerga îro navekî wan di cîhanê bi tevayî diçê bûyê, di nav civaka navdewletî diçê bûyê, bûnû cê rûmetê, bûnû cê qedrê bilind, bûnû cê mehweriyê, Ji ber ku îro ev pêşmerge şer dikin li ber cîhanê bi tevayî de ji er ji ber ku ev dijminên hov, dijminê mirovantiyê ye, dijminê demokratiyê ye, dijminê miletê kurd û bi taybet ji ber şkenandina wî ji bin reva wî ji ber pêşmergê me û hêjayê gotinê ku em bêjin serokê me hêja serok Mesûd bi roleke gelekî giring Rabû di pêşerê derdora Mûsil de û di xêza pêşî de bû û li pî bi pî, mil bi mil li bi pêşmerga re bû. Lewra jî moralê wan gelkî bilind kir û gelek destkeftiyê bi dest xwe vanîn û gelek bajar, û gundê Kurdistana Başûr rizgar kirin û wek em zanin îro ro sînorê Kurdistanê bi xwîna van fakirewana tê danîn û mada sed û çilî ji distûra Iraqî li ser erdê pêk tê. Ji ber di demeke dirêj de miletê me yê Kurd me xwîn rijandiye di ber hemû pêkhatiyên mentiqê de. Û per hemû hikûmet û dewletên ku hebûn lê mixabin, bê sûd e bû. Tim û dayim wexta ku şer xelas dibû tişkî me di nav tişta di nebû. Em dê ew qonax çûn, em nema xwe dikin ti şer ra di. Bê rêkeftinên siyasî, bê ku em berevaniyê di ber mafê miletê xwe di bikin, di ber doza xwe di bikin, di ber xaka xwe di bikin, di ber avabûna Kurdistanê di bikin, em nema xwe dikin ti şer ra di. Ji ber xwî ne Pêşmerga gelekî bixwayê em bê sûde û em bê ku em tişkî qesenc bikin ji miletê xwe re em nema ti şera xwe dikê nîvî. Îro a van Pêşmerga bi vê rola xwe yî bilind îro navê Kurda li dinyayê tevlî bela kirin û îro em hêviya Kurdistaneke azad in, Kurdistanek ku di demeke nêzîk de rizgar bibe bi seroktiya Serokê me Netewî ê hêja Mesûd Berezanî. Weka zanîn wî cîhanê Tirkî di şerra de rêberê mileta û serokê mileta timî zarok xwe derdixin ji derve li jina şerra direvînin lê Di dîrokê de yê me serokê rê kurdan ne wek ti seroka ye. Ji ber ku ew wisa rê xwe kevtî timî dixeze pêşî de ne û timî li ser xakê ne û timî ti carî cadê wan ji dijmin ne şikestî û tim û tim dijmin ji ber wan direbin. Ji bo wilo jî em jî wek miletê kurd li Kurdistana Sûriyê, wek tevgera siyasî, wek encûmana niştimanî kurdî ji me tê xwestin di vê qonaxa dijwar de em şiyar bin, ev destkeftena nav li qelemê wan buha bê, ev dijminên mirov gelekî kîna me û zikreşiya miletê kurd ketî di nêwî de. Berek kînga.

Dirêj kiriye. Lê mixabin tim û dayîn ev projeyê Encûmena Nê Niştimanî Kurdîn kar û xebata wê astengî û kerem li ber çê dibe. Ji ber terefek heye tim û dayîn terefê tevdemê dixwaze biqewete, bi çavsoriyê, bi çek, Ew tenê xwe serxafê dibîne û gelek kiryarê çewt û xerab bi pêşiya karê ve da tînin û gelek astengiyar çêdikin û yek ji wan jî bo îro gelek serkirdayê Encûmena me Neştimanî Kurdî di zindanê teye dê denin. Cê mixabiniyê yê, cê şermezariyê yê, em azadiyê ji wan dixwazin. Em dibêjin ev karana ti carî xizmetê ji berjewendiya Kurdî nake, ti carî xizmetê ji mafê nû doza me nake. Tê xwestin jinavarê te demê xwe li xwe vegerin û vegerin Hazîna Kurdî û vegerin tu carî dijmin dijmin ne cêka xweriyê ye. Kînga dijmin ber xwe bibîne tu windayên bi dîrokê di gelek carî li mezî vir yê û gelek carî rêkeftinê dijî mafê mile têne pêk anînin û ana em ber bi çar dibînin ku dijmin hêzna ava dike, Wê di demeke nêzîk di car di heger çêbê wê pêşiya me bi zî vere. Em ji vê qonaxê re amade bin, em êdî bes e ji van kiryara re ê ku ti xizmetê ji bo zam û miletê me re nakin. Ême wek Encûmena Neştimanî Kurdî me xwe dîtîn ber pisyar di ber projeyê netewî de, di ber mafê miletê xwe de. Em ê her û her berdewam bin. Ti carî ev astengî û ev kerem û girtin û kuştin me ji rê venagerînin û me ji dozê paş naxînin. Kurdayetîn ku be em ê wêdekê bin. Wek em girtina hevalê xwe li cem PYD'ê şermezar dikin, di heman demê de em girtina birêz Selah Demirtaş û parlamentoyê me kurda di zindanê Tirkî jî em çi dînin cê şermezariyê yîn. Ku em dibêjin ji hikûmeta Tirkî tê xwestin gocê van siyasetmedaran li heps û zindan de li ser masakê rûnin şer çi qundî dirêj bibe, dawiya wê giftûgoyê, dawiya yê masa mufawedataê doza kurdî li Tirkî çareser nabe bi girtinê. Ev kiryarana dibe holiyê me de. Tirkiya da jo ber û ku dîmokratiyetê tune dike û ji ber îstihqaqata miletê kurd xwe dide alî. Ji bo vê yekê jî û bi boneya bîranîna van pakrawanê lê hêja em sozê xwe leh dikin li ser kar, li ser xebatê, Heta ku Sûriyeke azad, Sûriyeke demokrat, Sûriyeke federal, Sûriyeke ku cih hemû pêkatiya lê hebe yek ji ê mafên miletê me Kurd in. Em kar dikin wek hêvî îro li cem me belkî car di çê dibe em dibêjin bi vê îdara Amerîkî nuh û serokatiya Trump hevkare bi çareserîkê ji rewşa Sûriyê re ji vê qeyrana mezin re ji gola xwînê A bo îro li Sûriya berdewam e li ser dirêjiya şeş sala çareserîk siyasî û ev milet bigê mafê xwe û Sûriyeke azad çêbibe û herweha miletê me Kurd jî bigihê armancê xwe. Cade serê we sax be û serkeftin ji doza Kurdî re be û azadî ji Sûriya re be.